Kufara ngakudai kunesu. Rugare kune vanotenda. Mangwanana ano emusi wesande atina mazwa akawanda ekutaura pamberi pevatsvene vaMwari. Mazwa atinawo mazwe ekuti tese Titende pamberi peuyu mutumwa waMwari nekuti iye ndiye Mwari, ndiye Jesu, ndicho chingwa cheupenyu kufara ngakudai kunesu. Hanzi nebhuku isusu hatiregedze kutaura zvatakanzwa kana zvatakaona pakufamba kweuyu mutumwa munzvimbo dzedu kufara ngakudai kunesu. Mazwi atapiwa nevakuru vatipa basa. Vati vana pachechi nekugeza mwoyo nekuvakana uye moitirana rudo kufara ngakudai kunesu. Mazwa kuti vana pachechi vavariro yacho ndeyekuti mutumwa anoda vanhu kuti aende navo kumusoro kudenga uye parumbo runoimbwa rwokunzi tenzi taungana kuti ruzare Kuti baba ega ega anoimba tenzi taungana kana kuti kudaira anofanira kudaira kuti taungana iye nevana vake kana kuti nevedzinza rekwake kufara ngakudai kunesa saka mazuva atinawo mangwanana ano ndekuti titaure zvatakanzwa nemutumwa wamwari achiuya kunzvimbo dzedu nezvatakaona paari ari kunzvimbo dzedu kufara ngakudai kunesu tenzi wangu vanhu vese vaungana kuti vauye kuzoona kuti makafamba zvakanaka here muchibva kumisha yekwavo nekuti kutungamirira kwenyu kwafadza sangano kufara ngakudai kunesu kufara ngakudai kunesu iye mutumwa wajesu ndiye akataura nechezuro Kuti imi madzimai endai munotsungirira misha yenyu kufara ngakudai kunesu. Chakakonzera kuti ataure izvozvo akupuromisai kuti kudenga dzimba dzenyu dziriko asi mukachigara mune mwoyo miiri hamungakwanise kudzipinda indakadzivaka kufara ngakudai kunesu. Ndizvo, ndizvo nezuro iye mutumwa iye akataura ari pamacheke Akati varume kare kedu kuno kwaMaranga zvaitenderwa kuti munhu wemukadzi abve pamacheke kusvika kumarondera ari ega asina mumwe wake akamuchengeta. Distance yaitaurwa izvozvi inoita dhora kubva kumacheke kuenda kumarondera kuti mukadzi wemupostori haatenderwe kufamba kungombeya ari ega murume wacho asingazive kufaranga kudai kunesu. Ndo mazwi emutumwa iwaya. Zvino nhasi uno tenzi wangu, tinoda kukutetai, nekuti mazwi atakanzwa muri kunzvimbo dzedu, makataura imimi muchiti, Varume mese tinokutendai marabhauma nevana vesangano, kuti kubata kwenyu kwakanaka. Batai zvakanaka mune runyararo, mune kuwirirana, kufara ngakudai kunesu. Ndomazwi emutumwa ari kunzvimbo dzedu. Asi vakachizoti tinotenda vese vaisa rwoko pabasa iri. Kufara ngakudai kunesu. Havana kutenda aisa muromo. Vaye vaye vekuti vakasvika vanoti haa zvanyanya kana kuti hazvipere. Hamuna kutendwa ba vakatenda vakaisa maoko kufara ngakudai kunesu. Ndo mazwi emutumwa. Hanzi ko zvamakaonawo pandiri zviiko imimi vapostori bana ndiri kunzvimbo dzenyu. Tenzi wangu takaona mufaro mukuru pamberi penyu. Tikakataka kutarisa ita takaona pamiri penyu pakanyorwa nemavara anoti mambo wemadzimambo, ishe werugare, Jehovha werunyararo. Kufara ngakudai kunesu. Nekuti ndoo vhangeri ramuri kufamba naro panguva ineyi, rekutendai munogara zvakanaka mune runyararo. saka ndozvatakaona kufara ngakudai kunesu hanzi kwakudo kubocha kwamauya kuzoona kuti ndakafa pamushe e mandiona ko chimwe chamazoona chii kufara ngakudai kunesu pedzi waku chinhu chataona taona kuti kutungamirira kwenyu Kwafadza sangano iri. Kutungamirira kwenyu kuri pachena, kuri jekerere semvura yemunyanza. Tinotenda naizvozvo Ishe, nekuti nezuro makadainza mbinga dzenyu dzese mukati umu, mukati vedu kuratidza mucherechedzo wekudenga Vanhu vese vakapinda mukati umo vakavhurirwa vakanzi tarisai pone manakira akaita kudenga ndo mucherechedzo wekudenga kufara ngakudai kunesu vari mukati imo muidaya ndiripo vakanzi kudenga kune michero yamunonzwa iya inodyiwa mafurutsu vanhu vakabva vatanga kutambidzwa mafurutsu nezuro kumazorodoka kudai bva vatanga kurova zvikanzi kunotonwiwa zvinotonhorera kubva vapiwa futi kubva vanwa kufara ngakudai kunesu Zvakangoitirwa mbinga chete. Iye mutumwa iye ndiye akataura nechezuro kuti musangano munoda kushanda nevanoda vanhu vakukundikana kushandira asi handipererwe nekuti ndine madzibaba angu ari kumusoro kudenga bvavarunga strategy yembinga kufara ngakudai kunesu hama dzangu kwaita zvinhu zviiri zvandinokoda kuti nditaure mufananidzo kwaita usiku nejongwe Zvinhu zviri basi. Pamba pedu kana tine jongwe rehuku rikaboikota kukukuridza, kunze kungamira here kuedza kuti jongwe repamba pangu harina kukukuridza ba? Vana nemadzimai vangamira here kumuka vachirova munya kuti jongwe repamba pedu harina kurira ba? Vanorova munya nemakopa acho havamire kufara ngakudai kunesu kuti varume mese kana mukabhoikota basa ramutumwa kushandira harisi kuzomira ane imwe strategy yaakaronga yembinga kufara ngakudai kunesu mazwa kwe kupedzisira ndichienda kunogara pasi Tenzi wangu toda kukumbira ndakukumbirira wakagara pasi neni wacho ndakamira kufara ngakudai kunesu tenzi wangu tiri kukumbirawo kuti mazita edu anyorwe mubhuku yeupenyu pavhesi papeji yamakanyora vaisraeri venyu nevapostori vakare kuti mutinyoro ipapo kuti musazotikanganwa kufara ngakudai kunesu apa ndakumbira kunyorwa kwemazita rufu handakukumbira hatikumbira rufu mutumwa panguva ino nekuti kutonga kwenyu kuri kufadza tiri kukumbirawo kuti tionekwa muri kuenda nesangano nemuchechetero wazviri kuita kuti tione kupera kwazvo tiri vapenyu kufara ngakudai kunesu tichengetewo mutumwa wamwari tisvike kunyika itsva nemi zvemazviro kwazvo ndimisha anoroti ndimakonoriyo ndima zakariya nyamatsatsi inopenya shumba yerudzi rwadhavhidhi Mambo mukuru ane rudzina mambo Merekizedheki kufara ngakudai kunesu. Amen. Mazhinji nera Jesu.
Aroya. Aro.